vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pachakafukidza dzimba matenga tadzoka zvekare nemamwe mamessages regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai hanzi makadii zvenyu mukoma nashi ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu inini nemurume takambo enda hedu paseparation but ndokubva tazodzokerana takadzokerana mugore ra 2022 chinondirwadza mukoma ndechekuti patainge tiri paseparation kwegore rose inini handina kana kumbogara ndakabvuma ndaitopfimbwa mukoma hosha ndaitoinzwa zvezva zvekutoti ndichitofamba ndaitonzwa kutoti ya panapa ndasakara nehosha yekuda kukwirwa but i never attempted mukoma kuti ndinge ndichikwirisa Saka iye murume paakazonditi mukadzi wangu ndasakarawo nechikara please huya umbondipa moyo wangu mukoma wakaita iya yavanoti skip a bit because ndakabva ndazviudza kuti ah ava ndo vanonzi varume ka munhu angagara gore rose asina kana kumbokwira nekuda kwekuti ari paseparation nemurume wake mukoma i just immediately agreed ndakati ndaenda kumba kwake kwaainge ava kugara a ah, ndikabva ndatokirwa zvikabva zvanzi hakusisina kwauri kuenda ii ndakakwirwa hama dzangu ndakakwirwa musi iwoyo vekuti ya ndakanyatsokuona kuti kubuda kwandainge ndakaita mumarriage hwainge huri upenzi the following mukoma that was when i had the heartbreak of my life because iye akazoti aenda kubasa ndokubva ndatoona kutoti mumba muwardrope mainge mutori nehembe dzeumwe mukadzi maiva nemabra zvekare maiva nemapent iye akabva anditi zvinhu izvi zvainge zviri zvasisi vake ndikabva ndati it is fine handiti kumusha ndinokuziva ndakazoti vandipa mari ndazodzokera kumusha paya pandainge ndava kuda kutaura nyaya iyi ndipo pavakabva vati ah mama vainge vachitaura navamwene manje vakati mama inini ndine nyaya yandiri kuda kutaura ndikati miraizve ndipedze nyaya yangu vakabva vati mama inini muroora wenyu uyu ndauya pano kuti ndinge ndichizomuripa saka ndakabva ndangoitwa iya iya cot off guard because munhu akabva atongoreurura akati a ah, paipai pandakaenda paseparation inini zvakazoitika ndezvekuti ndakazotanga kugarawo neumwe mukadzi but mukadzi uyu ndakazorambana naye mhama because akazondibira mari zvino mukadzi wangu uyu paakazongouya kumba ndaisatarisira kuti anouya ende paakauya mukoma ende paakauya Ndakabva ndazongomuudza kuti hapasina kwauchadzokera. Apa ndainge ndisati ndakwanisa kuwana mukana wekuburitsa zvipfeko zvemukadzi uyu kuti ndizvirase. Ndainge ndichitya because I was still in communication nemukadzi uyu achiti zvipfeko zvake anozvida. Ndonyaya yangu yandiunza pano mama, mukadzi wangu uyu ndinoda kumuripa. Ndakachema mukoma Nashi but ndakazongonyaradzwa navamwene vachiti ah zvinowanikwa muroora at least murume wako akwanisa kubvuma mhosva dzake. zvinhu izvi mukoma zvakandibata kusvika pekupedzisira ndakazvitambira mukoma but eh, ndakabva ndazoona kuti sekuru manje hanzvadzi yaamai ziso ravainge vava kunditarisa naro ha munoziva kuti munhu kana akagara akutarisa neziso reriya rinenge rakazara ruchiva mukati unotozviona kutoti baba iyi inhubu iri kuda kundikwira saka ndozvakazondipa hope takazongoramba tongotarisana Kunyangwe nyaya yacho payainge ichitotongwa mukoma taingoramba tichingotarisana zviya zvechitsotsi. Kudzamara ndazobuda zvangu panze ndokubva ndatanga kusuka ndiro. Hakuna chinhu chi hakuna chinhu chinofadza mukoma sekuziva kuti kuno mumwe murume ari kutoshuvira kutokukwira kunyange zvikanzi ukaziva kuti murume wako anotokecha hure rekuti rinomukwirisa kusvika adhamba but ukangoziva kuti kunze uko kune umwe murume anotoshuvirawo kukukwira zvinobva zvazvangokupawo kaexcitement ndakati ndiripo panze paya sekuru vakabva vazouya paya pandainge ndichisuka ndiro vanhu vose vakangofungidzira kuti a ah, sekuru zvimwe kuda vainge vachitondipawo advice But sekuru vakabva vati muzukuru ko wanga wakanditarisirei kudaro ndikabva ndati ko imi sekuru mazviona sei kuti ndanga ndakakutarisai ivo vakabva vati mm, muzukuru mm, nerunako rwako ndanga ndichitoshamisika kuti ko ungagochemera rombe remuzukuru wangu uyu rombe ratinoziva kuti tose irombe rinongopengera muvakadzi ndikabva ndati ah vakadzi inga wani ari kuti iye akangodanana nemukadzi one then ivo sekuru vakabva vazotanga kundiudza madhiri ose akaitika kubva kumusha ikoko kuti akatombodanana neumwe musikana musikana uyu akatombotizira akati ainge aine pamuviri zvikazorambana mushure mekunge atora musikana uya uya akauya naye kuharare musikana uya ndokubva azotanga kukwirwawo nevamwe baba vepamba ipapo paainge achigara Takadanana nevanhu vakawanda mukoma, nyaya dzose idzi ndichidziudzwa. Sekuru vaingoramba vachingowedzera nyaya vachingowedzera, saka takazongoramba tongotaura mukoma. Murume akabva azodzokera kuHarare ainge achitya kudzokera neni kuharare achiti zvimwe kuda kana tasvika kuharare ndinokwanisa kuzomujamukira Chake chaainge ava kuda ndechekuti ndibatire pamuviri because husiku hwacho takazoti takarara akabva anditi mudzimai wangu ndikati hwee akabva ati ndinokumbirawo kuti unge uchindizvarira ndikaziva kuti bambo iyi iri kuda kuti ndiizvarire kuitira kuti ikwanise kuzondipamha futi nepepa two ndikabva ndangobvuma hangu at that time but already mukoma Pfungwa dzainge dzandibata dzainge dzatova pfungwa dzegindagoriya ndikazviudza kuti kana ndichipamwa chimwe mwana ndichapamwa nasekuru vake at least sekuru vacho munhuwo wekuti vane zvimombe zvakati o kana kuri kuzonzi ndikatambudzika aiwa zvimombe ka vanenge vachingotengesa because mombe dzavo dzinotogara mumapadoks hadzitoverengeki dzakawanda saka ndakabva ndazviudza kuti zviri nani kuzvarira Murume anofunga than kuzvarira rangorombe iri risingafungi rinongoti pose parinenge rafamba rinenge richingoda kungoruma muchochororo richingokwira chete. Ndikabva ndabvuma paya ndikabva ndati ah zvino zvatichaita ndezvekuti ndinofanira kuenda kuchipatara ndobva ndazobvisa kajadheo iri randiinaro. Vakabva vati mangwana chai iye chaiye tinotoenda mangwana makuseni takamukira tikaenda kuchipatara ende manesi vakatomboramba ndokubva vazotopiwa tip nemurume wangu ndokubva ndazobviswa jadeuriyariya mukoma ndakangoti ndichingodzoka ndikatoti panapa baba ava zvavari kuti vari kumboenda kuharare vachizodzoka pano basa rinofanira kuti ringe richitotombotambwa nasekuru mukoma ndainge ndava kungotambirako kumba kwasekuru ivo vachingoti muzukuru muzukuru muzukuru until one day sekuru vazoti muzukuru ndikuda kuti ndinge ndichipfuura ndichikusiya because ndoda kuenda kushop kwangu apa ndainge ndaenda kunovashanyira saka pane kadistance ende ndakabva ndatovatenda ndikati a ah, maita zvenyu sekuru because makumbo angu ari kurwadza nemaup and down awa ndakangoti ndichingonopinda mumotikari mukoma vakaita sekunge vari kutsvaka pane chigiya liver chiya ndivo avo mukoma vakabva vamhanyisa ruoko rwavo ndokubva vanobata sikarudzi yangu inini ndakabva ndatovhurawo makumbo pose apa mukoma ndichivhura gumbo kudaro kuti vanyatsokukwanisa kunyatsokuifila vakwanise kunyatsokubata rose mukoma ndainge ndichitotaura nagogo ndichitoita jee nagogo but vaisatoziva kutoti majokes andaitoita pane something that was going to happen On that day ndichitoti gogo nhasi murume ndewangu ka nhasi ndewangu mukomana chitakasika paya nagogo sekuru vakazoti vachitonobuda paruvazhe rwavo mukoma chigunwe chainge chatova musikarudzi apa ndainge ndava kungochemerera ndichichemerera aa ah, vakabva vazoti ndanga ndichifunga kuti tichanokwirana kuloji ndikati saka chanetsa chii vakabva vati handingambosviki kuloji tarira uone mukoma yainge yakaita kumira yakaita kunge tende mubhurukwamo imomo ava vakabva vazoti teni ndokubva vapinda musango mbichana vakabva vamisa motikari yavo vakabva vati iwe uchiburuka ufaniso kufamba ini ndichazokutevera ndakazoti ndaburuka ndokubva ndaenda paya pane chimwe chikwenzi chavainge vakandinongedzera kuti ndiende kunomira kuseri kwacho chikwenzi ichocho mukoma vakatosvika ndatova musvo zvangu ndakangosara ndakapfeka t-shirt but kuzasi kwese uku ndainge ndisina kana kupfeka chinhu mukoma nashi vakabva vauya paya ndokubva vatanga kundiyamwa nhengo yangu vakapfugama kudaro ndikati no mhani sekuru no muri kutambisa nguva pano ndikuda kukwirwa ndikuda mwana sekuru ndikuda mwana zvaizvezvi a ah, vakangonditarisa mumaziso mukoma ndokubva vatanga kunyemwerera vakabva vati mwana vakabva vakabva vati a ah, mwana wafunga kundiitira mwana ndikati hongu sekuru ndikabva ndavaudza everything that was going on between me and my husband kuti iye anga achindimanikidza kuti ndimuitire mwana vakabva vati it is fine mukoma ndakangofongoreswa kudai sekuru vakangoti vachingonoipinza musoro wayo Ii mukoma joy yandakanzwa musi iwoyo mukoma ndakanzwa mufaro chaiwo mandiri apa vaiita kundiyamwa magaro angu ose awa vaimakisa apa at the same time ma vaiita kukoira vakaita kundibatirira vakaita kunamira kumusana sezviya zvinoita imbwa mukoma takangochinja mastaira a ah, sekuru ndokubva vatunda sekuru vakabva vazoti ivo vachaenda kunotaura neshamwari yavo saka vakazodzoka neumwe mushonga Vakabva vanditi mushonga uyu ndinofanira kuunwa usiku hwekuti tinenge tichirara usiku hwose tichikwirana. Vakati mushonga uyu unozoita kuti chibereko changu chikasike kugamuchira mbeu yavo ende vakabva vati ndinoda mwana mukomana mukoma ndakanwa ziguchu riya ivowo vainwawo ziguchu iro rainge richiclinawo mapipe avo kuitira kuti urume hwavo pavanozohuburitsa hunge huri hurume hwekuti hunonomitisa munhu same time mkoma takazospenda one night tichikwirana ipapo ndega ndakanzwa kuti ya panapa ndamitisiwa mwedzi wakati uchinopera a bambove kwangu ndichinovaudza kuti kunoku zvakaita bhoo ivo vakaita kuridza mheterwa pafoni ndikati a benzi iri ndikabva ndadropa zvangu call ndainge ndava kuita like munhu ane tumamudhu tumamudhu mukoma nhumbu iyoyo mafaririro ayainge ichiita sekuru mwana uyu mukoma mm, zvinoita mm, mwari ka mwana uyu agobuda akafanana nagogo vake kufanana nagogo ka kutevedza kufanana nasekuru because sekuru nagogo vakaita kunge mapahla ivo gogo vanomufarira sei muzukuru wavo vanongoti fotokopi yangu iyi yechikomana zvavasingazivi ndezvekutoti mwana wehanzvadzi yavo uyu ndinoti kana ndikavatarira kudai vakamubata vachitamba naye ndobva ndati ah chembere iyoyii kuti haizvizivi zvimwe kuda inozviziva zvayo but inongosarudza kunyarara mukoma Nashy ndo confession yangu iyi vanhurume kana mukadzi akakupa chance yekukuda please do not mess things up please hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvedzi vedu hmm, zvakangooma hazvo veduwe hanzi takatonwa mushonga wekuti sekuru ivo vakwanise kuproducer hurume hunomitisa same time iniwo ndichinwawo mushonga wekuti ndinge ndichingobatira mimba hanzi kuvhura chibereko hmm, zvakangooma hazvo veduwe ah, zvakangooma asi ndonyaya yavo iyo hanzi ndakaita mwana nasekuru hanzvadzi yavamwene vangu hmm.